дьаһаҕын туһунан барытын сырдаттылар тугу да хаалларбакка диэбит курдук хайҕаатылар аҕай оттон мен кылгастык бэйэм туспунан эттэхпинэ мин олох былгаайык Хамсааһым эбитэ буоллар ийэбин өйдөөбөт эрдэхпинэ ийэтэ суох хаалбыт киһибин. Онно биир саастаах балтылаах эбиппин уонна миигиттэн аҕыс сыл аҕа эдьиийдээх эбиппин. Ону аҕам ити үс оҕоҕо эдэригэр тулаайах хаалан баран кэргэн ылбакка бу кыргыттарбын баҕара таҕыстыахтара диэн бэйэтэ иитэлээбит дьоно буолабыт. Онно ол ийэм балтын кытта сыстан онно дьукаахтаһан үлэ киһитэ наар үлэҕэ сылдьар буолан наар уол эдьиийим барахсан эмиэ көрөн-истэн улаатыннарбыттар. Мин онно өйдүүбүн ээ Балтым Хиттэтигэр кэлэн өлбүт, балтыбын наар хоонньоһо сытар этэ уонна бэйэтэ холкуос төһүү үлэһитэ буолан уут миининэн томмутунан холкуос задание түөригин сылдьар буолан олох хонук хонуктарынан да баран хаалар эбит. Онно мин наар аҕам атаҕар сытар этим. Эдьиийим улахан уол арыый үөрэнэр киһи буолан туһунан сытар эбит буоллаа буолуо. Мин алтыс кылааска дылы көһүүнэн төрдүс кылааска үөрэнэрбэр бэһискэ үөрэнэрбэр көһүүгэ Эдьигээҥҥэ барбыппыт. Он ол тухары сэттис кылааска үөрэниэхпэр дылы аҕам атаҕар сыппытым. Аҕам суох да кэмигэр балтым миин баардайдаҕына хоонньоспот этэ. Аҕатын кирдээх ырбаахытын ылан хоонньоһо сытан наар ону ыллыырын өйдүүбүн Онон оҕо дук наһаа тарайбакка, бэйэбин олох кыра эрдэхпиттэн бэйэбин бэйэм көрүнэн, бас билинэн үөскээбит киһи буоламмын, айас туох да комплига суох, киниттэн наар тутулуга суох, бу бачча кырдьар сааспардары бэйэбин бэйэм дьаһанаммын кэллим. Билигин хаамай бу кырдьар сааспар Оҕолорбун, дьоммун эрэйдээбэтэрбин, өйбүн-санаабын үтэрбэтэрбин, наһаа көмөлөһүннэрэн тиэрэ түһэн сыппатарбын диэн баҕа санаалаахпын ону толору сатыыбын. Ол иһин буоллаҕына билигин күнүс оҕотоҕон хаалабын, ыта-ыта туран киэһэ аһылыктарын бэлэмниибин, илиибин атахпын хамсатан улук буолумаарыбын Иһити, күннээҕи иһити ытарытабын, тура-турабын, туох да бэккэ хомуйабын, тулуйабын. Билиги үлэм онну гынан, ханаам да көтөҕөллөр, наһаа айахпын атан баран ыппаппын, оҕолорбор көмөлөһөбүн диэ. Уонна хардаа даайы урут, урут хомуйуут киһи э, туох даҕаны Билигин туох да сыабиэтынайым диэн, айылҕабар, аньыыларбар махталым диэн ацедаайын тахаммын, эбэһээ тэнэ биирдэ күнү көтүппэккэ эрэ айылҕабар, үрдүк аньыыларбар махталбын биллэрэн ритуал толоробун. Дьэ уонна өйбүн-санаабын сүтэримээрибин арааһынай Телепиэммин кытта дуобаттыыбын, арааһынай дьэ ырыалары хоһоон курдук үөрэтэбин, ону дьэ грамотнайа да суох буоллар бэйэм дьиэбэр айар дору-доргу чыллыы сылдьабын, киһи баар буоллун суох буоллун. Тоҕо диэтэххинэ киһи бу дьиксийэн хаҥан кытта кырдьар, ону элбэхтик хаҥарар, ыллыыр-туойар буоллаххына Онтуган эмиэ көмөлөһөр курдук. Ити барыта доруобуйабар туох ахтыы бөҕөнү суруйдум. Наһаа улахан үөрэҕэ суох киһибин адьас. Ол гынан баран ахтыыны олох наһаа элбэҕи суруйдум тоҕо диэтэххэ ол эмиэ бэйэбэр көмөлөһөр кырдьык бытааннык кырдьарбаар диэн мин олох бу дьоҥҥо эрэ үтүөнү оҥоробун диэбэппин. Уонна өйөбөр олох өйдөөбөппүн Туура тугу даҕаны дьон-көдьүөспүтүн түттэрэ эппиппин. Уопсайынан буһуннук олорорго аамай мин бэйэм санаатахпына, симиэйинэй олоҕун уонна үлэлиир үлэн табыгастааҕа, онно дьону кытта үчүгэйдик тапсан, үлэҕэр үөрэ-үөрэ барар буоллаххына, ити барыта уһун үйэлэниигэ көмөлөһөр дии саныыбын. Оттон семейнай олоххор буоллаҕына, олох иллээх, үчүгэй буолуоххун. Тура-тура арахсыбакка, тура-тура онон-мана һыттаһан, иһитинэ-хомуһунан тамнааттаммакка, бэйэ-бэйэҕэр көҥүлү бэссэн олоруу ол буолар эбит. Мин Михаил Петровичтыын олох кыра эрдэхпиттэн ол ыарыһах иҥин аатыраммын, улаханнык үөрэммэтэхтэр киһибин. Инньэ гынаммыт Ол отут биэс сааспар биирдэ кэргэн тахсыбытым. Онуоха атары ол Амма оройуонугар э, бэйэм балтыларбын, бырааттарбын кытта эдэр ыччат буолан кинилэри дьаһайан дьэ оонньоон көрүлээн кэлбит киһибит. Ол да буоллар оҕонньорбунуун наһаа эйэлээхтик, хардарыта көмөлөсүһэммит Биэһэм тоҕус сыл олордубут. Оҕонньорум биир сылы уйбут эбитэ буоллар, алта уон сылбыт буолуо этэ. Ону иһин итиччэ өр хойутаан холбоспут дьоҥҥон сөптөөхтүк олордубут диэн эмиэ астынабын. Оҕонньорум биир сыл буолла буоллар тоҕус уонугар

Ону биирдэ кыҥкыйдаабакка, барыларын тойоттор буоллунар, хотуттар буоллунар, барыларын көрсөн-аһатан, олох Дьакырга олороммун кыра кафе курдук этим. Оччолорго гостиница эҥин суох туохха буруйааччылар делегациянан кэлэллэр, оччотооҕу кэмҥэ үрдүкү үөһээттэн Туох даҕаны боломуочунайдар диэн кэлии-бэрии бөҕө буолар этэ, онон эрдэ элбэх ыйдыты-хоноһуну көрсүбүт киһибит уонна эдьиийим эрдэ биэһин сааһын туолбакка өлбүтэ. Эдьиийбэр ити түөрт уон түөрт сыллаах аҕам көһүүгэ сылдьан буурҕаҕам онон өлө сыспыта Онно үлэтин-хамнаһын сүтэрэн, эдьигээнтэн эрдэ көһүү көһө төттөрү көһөрүллүү буолуо илигинэ, дьон түөрт сыллаахха кэлэн мин сэттис кылааһа баҕа оскуолатыгар кыайыы ыһылыгар бүтэрбитим. Иннэнэн ол онтон ыла эдьиийим дьахтатынан кэм дьахтар курдук дьаһалламмын ону-маны сатыыр буолбутум. Онуоха диэри отуу дьонун курдук Миискэлээх арыыбытын аһыырбытыгар көтөҕөн аҕалан аһыы иһийдэн ууран олох отуу курдук дьоннор этибит. Олох мин тугу да сатаабат этим. Этиим үөрэппитэ. Дэтиитик олоҕум туһунан ити кылгастык кэпсээтэхпинэ итинник, уонна оттон ити үйэтитиигэ эттим диэн Уонна «Хаамай, хаамай, олох үчүгэй майгы наада, куһаҕаны хаһан да кирдэримэн» диибин мин бу оҕолорбор туһаайабын иннэ диэн эмиэ. Олох куһаҕан э, тылы, куһаҕан кэпсээни, куһаҕан оннук-маннык дьону олох үчүгэйин эрэ көрөр буолун. Киһиэхэ барытыгар үчүгэй баар. Ханнык баҕарар киһиэхэ. Киһиэхэ барытыгар куһаҕан баар. Ону ол куһаҕаны сыыһаны көрбөккө эрэ наар дьон үчүгэйин көрөн наар дьоҥҥо үчүгэйи баҕаран дьоҥҥо көмөлөһөн дьонтон көмөлөһүннэрэн киһи киһи буолар дии саныыбын мин бэйэм ити бэйэм чыыска бэйэм өйдөбүлүм Итиитик уоннаттан оҕолор биһиги оҕолор сайдыылаах үйэ дьоно буоллахтар этэ. Биһи кэммитигэр оҕо сааспыт ити улахан улуу сэрии буолан мин төрдүс Үһүс кылааһы бүтэрбитим гынна, оруобуна уол хайын сэрии буолта. Төрдүс кылааһы бүтэрбитим гынна ити көһүрүллүү буолта. Ити адьахайдарын, ити ытабылларын тоҥулларын, итини оҕо да буолларбын барытын билэ, онтон ыла оонньуур оҕо ааспыт ааспыта. Тэбис тэҥэ улахан дьону кытта үлэҕэ-хамнаска барытыгар Быкырайдаахпытыттан сылдьар этибит холкуос үлэтигэр. Онон сүрдээх сыһалҕалаахтык олорбуппут эрээри, билигин бу бачча үчүгэй сайдыылаах үйэҕэ кэлэммин айас туура умнан кээһэн уонна билигин бу үйэтитэллэрэ, урукудьуннар бу тунахталлара саныыллара билиги салайааччыларга, билиги ыччаттарга махталым муҥура суох. Онно били кырдьаҕастар үөрэбит эрэ буоллаҕа дии, бэлэмҥэ сылдьар дьон. Ол история буоллаҕа дии, иммир отуллубат. Онно дьэ кырдьык кыһалҕалаах олохтор кэлбиттэрэ. Ону ытаммаппын билигин даҕаны. Оннук эрэйдэммитим, буруйдаммытым, өлбүтүм, хаалбытым диэбэппин. Ол буолуохтаах курдук, кимиэхэ барытыгар кэлэн ааспыт. Уонна бу биһи Чурапчылар Дьоннорбут үлэһит, олох төрдүттэн үлэһит дьоннор буолан, ити иһэриигэ быстыбыттара көһүүгэ оннооҕор буолуоҕа элбэх биэрбитэ. Ол гынан бараммыт, дьэ буолдаах хаалан, кэлбит тобохтор олдоох хаалан дойдулоругар олорбуттар бары, кинигэ хайдан, төрөөн-ууһаан, күүскэ үлэлээн, оройуоммут айыннаран, билигин оройуоммут оройуоннарга хаалбакка, бастакыларга сылдьарыттан наһаа үөрэбит. Онон бу Чурапчы дьоно олох урукку өбүгэ аҕамыттан, аҕабытыттан улахан үлэһит өйдөөх, олох олоҕу үчүгэйдик билэр-көрөр дьоннор этилэрэ диэхпин баҕарабын. Ону били ыччаттарбыт эмиэ ууһуохтара, удьуордуохтара диэн улахан эрэллээхпин, өссө аныгы дьон буоллахтара дии, өссө биһин нээр сайдыылаах, биһин нээр өйдөөх. Оннуттан үлэҕэ, үөрэххэ олох үчүгэй сыһыан наада хараманнайгыттан диэн ити оҕолорбор туһулаан этэбин. Оннук кырдьаҕас эмээхсин кэлэн маннык кэпсээбитэ диэн оҕо ордук диэн өйгүтүгэр санаҕа бука диэн тутун. Эһи дьоҥҥутугар, дойдугутугар наһаа наадалаах дьонноргут. Ону билигин бу кыра һааскытыттан өйдөөн. Һи билиги оҕолор бу Ороо мин эмиэ көһүүлэр уон түөрт саастарбар укпут. Биһиги оҕолор фаште эрэ лесниктэр ол кэннээҕи кэммэр буолуо. Ол гынан баран урукку оҕолор курдук буолууну улахан дьол курдуктар. Ити эттим дэһилдэ элбэх дьоннору ыйдык тылы хоноһолуубун диэн. Ол мин уопсайынан ах астыырбын сөбүлүүбүн үйэбэр. Хахаһым барытын астыыр этим. Билигин даҕаны быыппаппын да оҥоробун, бутугаспын да оҥоробун. Тугу барытын олох сүөһүтэ суох улааппыт киһи э, биэнсийэ балыһабыттан биэнсийэ таххаатта олох э, үлэбиттэн хараа да уурайбытын сүөһү тутаарыбыт Тыаҕа олорор киһи хайаан да сүөһү туттаҕын аһатынар диэн. Инньэ мин ынах сүөһү туппутум ээ. Онно хата оруобуна дети Агафия Тарасовналаах хаспытыгар көһөн кэлбиттэрэ иннэнэн ол Роман Бараханы настаабынньык оҥостоммун. Суох да мээлэ сүөһүлэнэн аҕа уон сааспытыгар диэри бэйэбит идэһибитин сиэбиппит. Ити онно дьэ туох баары барытын иитэ. кууруссаны э, хибииннэни ынаҕы ыты куһукуосканы барытын иннэнэн ону биидикке астыбыттарын билигин кырдьан олороммун наһаа да үчүгэйдик тыалыла тыалыбын курдук олорбут эбиппит диибин ону Билигин бу даҕаны эмиэ тыл бэйэм билэрбинэн, төһө кыалларынан үчүгэйдик аһыатым. Ити куһаҕан ардары барыта кэлии аһы бука диэн этэбин олох оҕолор аһаабаппын. Ити Кока-Коланы дьэбини ырааттыыллар ээ. Итини олох аччыгычкитигэр испэт. Хаһан эмит үчүгэйдик аһы кытта биирдэ эмэтэ аһалахха ити. Ити ирдин омуктан кэлбит астар куһаҕаннара элбэх олох. Онон төһө кыалларынан бу ийэлэр эмиэ бу биһи Чурапчылар хахарпыт элбэх обуокпут бакаалыа дииригин буолар уонна ынахта сүөһүтэ тута сатаан дьэ киһиэхэ бээҕэ хаһаайыстыба баара олоххо хаамай хаамай доруобуйаҕа олоххо туһууругар наһаа наадалаах. Онон бу дьэ оттон урукку дьоннор бу олох үйэлэрин тухарыттан дайааркалаан кэллилэр. Билигин олох ынах тааҕырдан айат сиргэнимэн. Ынах ааҕын билигин омук дойдутугар эм оҥостоллор. Онно итарааны үчүгэй бааттарын интериэллэриннэн хайыбыт. Үчүгэйин олох булан үчүгэйдик өйдөөн, эмтэнэн, доруобуйаҕа түн бары көрүнүн дии саныыбын. Уонна үчүгэйдик сибиэһэйдик аһаан. Онон ити мин эһиэхэ эмиэ оҥорбут бутугаспын, оҥорбут быыппаппын эмиэ аҕалбытым ону амсайаарын бука диэн быыппаҕым оттон кылгаспыт туран сиһитэ таххабатах курдук эрээри тэһин үчүгэй.

Мин үлэбэр да табыллан, олохпор да табыллан кэлбит киһибин. Балыыһаларым билигээҥҥэ дири миин умнубаттар. Бубданнаата ээ. Биир хоммуттан ааҕан кэбиин дии. Бэйэтэ биир хончарыкпын. Ол тухары туох да тэрээһиннэриттэн хаалларбаттар. Абсолютно барыта буруйуннарым даҕаны, нэһилиэктэрим даҕаны. Бу барыта дьон өрө көтөҕүүтүнэн сылдьабын.

Арсения үтэриттэн түргэнник сылдьаллар. Ити оһуобанна оҕонньотторго баар эtti. Ол иһин ити эттилэр дии. Дьахталлар уһун үйэлэнэллэр эр дьоннордооҕор диэн. Эр дьоннор доруобуйаларын көрүммэттэр күүстээх үлдэр кэмнэригэр күндэ күүстээхтэр, кинилэр тугу барытын кыайаллар, сатыыллар. Онтон ааһырдынар эбэтэр ыарыйдынар да, олох оҕолоругар түһэх хаалар. Эмээхин көрүүтэ хайаан да наада буолар. Ол иһин эмээхин кэннигэр хаалыахтарын баҕан баттар эрдэ. Ити олоххотун олоххо баар буол. Онон дьэ уотун уолаттар оннук кырдьыман олох тэбис тэҥҥэ аһаан үчүгэйдик аһаан сиэн үчүгэйдик өйдөөн олох общениятын сүтэримэн ыбылы кырдьыбыт киһи орон наһаа күүскэ тардар. Ону тыа буйбаккалар айда сыттыгар да хытынан кэһэр буоланнар түргэнник түлээх буолаллар эбит. Хаамай хаамай үчүгэй ыга өйү ханааны үттэлимиэхэ наай. Ол иһин өйгүтүгэр өлөрэ. Оннаттан онно манна мин хүрдэ актыыбынай киһибин. биллибэт да. Мин бүтэ активнай киһибин олох сүрдээҕин оҕо эрдэхпиттэн общественнай үлэни олох тугу да каантабакка кыаны өттүттэн көспө да этим улахан ырыаһыт да үҥкүүһүт да буолбатах этим да үҥкүүлүүр да этим ыллыыр да этим пьесаҕа да оонньуур этим адьас туохтан да хаалбат этим онон туохтан киники үлэһит буоламар профком буолан диэн дьахтар сэбиэтэ буолан диэн

онно-манна барытыгар тиийэр түгэнэ. Аны онно сөп буолбакка бу Дьулуҥҥа иэйэхсит түмсүү диэн баар дии. Иистэнньэннэр хаха аһын, хаха таҥаһын дьоҥҥо тарҕатааччылар. Аны олору буламмын, олору кытары уһуон сылдьан тоҕуһуон аатпар биирдэ кинилэртэн добровольно таххыбытым. Дэтии-тэхэ дьиэти барыта үйэни уһатыыга тиийэр, барыта бэйэҕэх туһалык. Эттэ. Оннаттан билигин буоллаана бу нэһилиэкпиттэн даҕаны боруйуонум даҕаны биир да дьаһалтан хаалларбаттар наар ыҥыраллар, идэ сылдьаллар. Араас бурдук үчүгэй түгэннэрбэр эбэһээтэннэ балыһаларым даҕаны бары туохтарым бары Эҕэрдэлииллэр, кэлэллэр, бараллар, билсэллэр. Ити киһини ити ырыталлар. Ол буоллаҕына барыта бээҕиттэ эттэ. Эн дьону кэтэһимэ. Дьоннор эйиин кытта кэпсэтэллэр, кэпсэппэттэр. Дьэ, оҕотохсуйдум эҥин диэмэн. Арсенияны кырыйдыгыт да дээҕит оҥостун. Дээҕит дьону тардын. Бээҕи дьону кытта үчүгэйдик сыһыаннаһар, үчүгэйдик үөрэр-көтөр, кэпсэтэр-ипсэтэр буоллаххына, дьон эйиигиттэн тэйбэттэр. Наоборот, эйиигин өрө тардаллар. Бу наар дьон өрө тардыытынан бу дьаһалталар бу оройуонум, нэһилиэгим дьонноро өрө тардыыларынан мин бу бэйэм бэрпинэн буолбатах. Бачча сэргэхтик өрө тардыллар. Бу баччааҥҥа эдэр бу аҕаланнар дьэ холобур манна миин, бу да ким хайыаҕай? Бу барыта дьон кыһалтата, дьон туга. Ол буоллаҕына барыта аны бэйэҕиттэн тутулуктаах. Ора ди үксүгэр оҕонньор өттүлэрэ чайдарпат түҥкүтэх оҕус дьоннор Кырдьан бараннар ыталлар, олороллор. Филиппиннэрэ «Оһо, кими кытта да арчайдаспаттар, дьэ таска кырдьык итиннэ». Онно буоллаан ол олорон эрэн ол олорон эрэннэр дьэ миигин кимдэ аанньах тыбат буолла, миигин кимдэ көрбөт киһитэ буоллум, бүттүм-өстүм дииллэр, ол тылларын хоту бүтэн оһон бараллар. Эти адьас ити чуолкай. Ону ылах кэтэһимэ. Ити олох сокуона. Ханаам көрүн эрэ кылга да баар, сүөһүгэ да баар киһиэхэ тиэм буоле. Мөттөөбүтү барытын буддуганныы буолар. Эртиэ. Сүөһүлэр эмиэ мөттөөбүт сүөһүнү олох туоранньан кээһэллэрэ. Ити олоххо көрдөххө. Ону буоллаана дьэ туора аттарбат кинэ бээҕит бээҕитигэр үлэлээн кими да кэтэспэккэ Ити иһиллээтин ичигирдик эйдээн бары. Итинэ уола бэлиэ эйдилэр. Итирдей. Оннуктана. Бу кэлэн үөрэ-көтө олороргут. Бу кэлэн миигин сэҥээрэргит. Бу миэхэ будда ону манна тэрийбиттэргэ. Пуучча барыгытыгар олох сүгүрүйэбин. Үөрэбин, махтанабын. Ола Үйэбэр ким даҕаны кып-кыраны даҕаны үтүөнү оҥорбуттар адьас умнуба, аараама. Оо дьэ, Эдьигээҥҥэ Тынти, Ченоков Николай Васильевич диэн райсоветтаах этилэрэ биһи көһүүгэ барарбытыгар. Ол барахан, ол Союз хас да төгүллээх депутата киһи. Ол барахан оттон Тэрээһинэ бэрт буолан бу Эдьигээҥҥэ барбыттар олох Кэбээйини кытта тэннээтэххэ адьас өччөхөтүн, мин ахтыым, адьас сымыйана уруйбут курдук көһөрүллүү туһунан. Ол Кэбээйилэ Эдьигээннэрбит барахаттар тэрээһиннэрэ бэрт буолан биһиэхэ нарой кэлэр бүтэх хаһаарыма дьиэ туппуттар этэ хотол курдук. Хоһоҥ инэ оһох маһынан маннык араарталаан Дьэ бу да үчүгэйин оһоҕу буочуканы кыттана маннык хаҕыс ини киһи маннык аантан оннук көрдөҕө киһи кыччаан көттөр уһун гинэ оҥорбуттар тэйбэх киһиэхэ дьэ оттон хорох ирдэргэ тиийбиттэр буоллаһына Хаарга тиийэллэр аны бэйэлэрэ дьиэ-уот оҥостон олорбуттара элбэх. Ордук ити Кэбээйигэ олох туга уох. Бэйэлэрэ нэһииччэ олорор оройуоҥҥа элбэх баҕайы дьону кутаннар, онно ол олохтоохтор да буруйдара уох. Бэйэлэрэ нэһииччэ тыыннаах олор. Иннэнэн биһи Чурапчыларбыт Кэбээйигэ өлбүттэрэ-бүппүттэриттэн бэйэ билэрбит ол историяттан. Наһаа элбэх. олох ити ити урукуй дьаһалта ыһата урук нуучалар үөһэ халайа олорбуттар эбит олор билбэттэр буоллаа дии ол иһин дьэ биһи дьоммут зимяковка мин өлбүт уол сырыыга барбыт дьоннорум наһаа махталлаах этилэрэ мин улахан киһи буоламмын эмиэ наһаа махтанар этим Мэлдьи кэлэн сылдьар уол хаһаарыма диэбитигэр өйдөөн наар өрө көтөҕөр, наар үтүө тылын тирэйдэр киһи этэ. Иннэнэн сүүс сааһыгар ону билбит курдук, мин баҕабын билбит курдук. Миигин бу Чурапчытта көһүүлээхтэртэ хобут чохтохту делегация гинен Симаков сүүс сааһын туолбутугар илдьэ баартара. Уотя онно махтаннахпын, аата үчүгэйин, онно бараммын дьэ, ол аныгы салайааччыларга Очиҥокоп Барахаҥҥа махтанан, дьонум махталларын тириэрдэн, олох баҕарбыппын толордум диэн наһаа үөрэн турардаахпын Дэтиитэ баҕарбыт баҕаҕытын толору аһатыыр буолун. Олох киһи туруоруммут сыалгытын кыйдыаххытыгар дылы оҥорор буолун диэн үлэлиибин. Барыгытыгар эдэрдэргэ даҕаны аһааттаахтарга баҕар. Уонна барытын эстиэсилэннэр дээринэн өйдөөппүн диэн оннугар бу торуочкаламмаппын үөрэнэн хаалыам диэн. Эптиэ, оннук инэбин. Харахпын буолан мэлдьи массаастыыбын, атахпын массаастыыбын. Бу киһи сүһүөҕүнэн Уонна хараҕынан түргэнник кырдьар. Ону барытын оҥоруоха даҕан. Онон медик буолбутум эмиэ туһалаах курдук. Барытын эми да эмтэнэрбэр барытын көрөн-билэн эмтэнэбин. Уонна ол үрдэ элбэх профилакторийдарга, курортарга сытар этим эдэр эрдэхпинэ. Онон туобар туох үчүгэйи оҥорбут мас ааттары кытта өйдүүбүн. Ону барытын набордааммын бу кырдьар аатпар

диибит. киһи киһиһэ, киһи кыраттан да тарайар эпти. Онон олор дьонноргутун хытын да хытын олорун да олорун маны хатаабат итиннэн түтүһүөхпут маны гиниэхпит диэн олох буойбаппын олох свободна киһи кырдьара наада кэтиитек баҕана онно барбыттар улахан наада дэнэн мин оҕолорбор анааммын Биир-ырыаны ыллыын. Ону бука, бука диэҥҥит өйдөөн истин ырыа тылын. Туох эһиги төрөппүттэргитигэр төһө наадалаах дьон буолар эбиккитий? Төрөппүттэргит иһини төһө таптыыллар эбитий? диэбит курдук. Ити хаҥа, эмиэ дьон барахаттар миэхэ ыыппыт ырыаларын үөрэппитим. Оттон мелодията сыыһа да буоллаҕына, онно биллэн туран тоҕо биэртээх киһи ыллыырым даҕаны, оччото суох буолуо эрээри, тыла үчүгэйдэр диэммин.

Байыаннай олохпут аттыгын Төрөппүттэргит олоҕун илгэтэ буоларгытын, эһиэхэ эрэллээх, тапталлаах буолбуттарын, эһиги аҕаҕытын аатын ааттатар уолаттар буолбуккутун, Онон ити ырыаҕа тиллэрин курдук үчүгэй үлэһит дьон буолун, үчүгэйдик үөрэнин, билиитэ-көрүүтэ булун, аныгы дьон өссө үчүгэйдик хайдан, бу биһиги ааспыт биһи олохпут курдук олох кэлбэтин иһи тускутугар диэн дьэ бары дьоллоохтук, доруобайдык улаатын, үчүгэйдик үөрэнин, Ылаатаҥҥыт олох дьолун, үлэ үөрүүтүн билэ иһиллин диэн алгыспын тириэрдэбин оҕолорго.